Без бүген кабат юлда. Авыл пати бүген татар авылына юл тотты. Менә шушы матур капка артында моннан 100 ел элек яшәгән авылның тормышы тасвирлана. Мөгаен безне болай кертмәсләр иде. Рәхим итегез, сезне бүген күңелле татар авылына сәяхәткә чакырабыз. атлар үрчету белән күптәннән шөгыльләнәсезме?
Так. Бер 60 ел. 60 ел.
Мин 69 яшь.
Ә үзегез кайсы якныкы сез? Төп чыгышым Орча районы. Шушмабаш Тукай кырлай белән рядом. Менә нәрсәсе белән сезне җәлеп итә атлар? Мин үзем ат елында туган бит инде. Әти эшкә йөрде 15 километр ат белән. Совхоз директоры булса, 15 километр көн сайын ат белән. Мин аңа җигеп әзерләп бирә торган идем атын. Атны җигүнең аның бит инде үзенең бер хасияте бар. Ничегрәк ул сез безгә бүген күрсәтерсез? Әһә. Менә бу атның башында юган дип атала. Русча уздишки дә. Иң беренче юган киетелә атка. Әһә, аны алып чыгу өчен. Аннары җиккәндә ыңгырчак куела, менә ыңгырчак. Ул һәрвакыт сул яктан уң якка, уң якка менә тимәлисен. Чөнки ат җигүче утыра һәрвакыт ул якта, ул күрергә тиеш бөтен, чишелдеме, юкмы, бетте, менә шушы тимәләүләр. Икенчесе, менә бу камыт дип атала инде.
Фәрит әфәнде, менә атны җиккәндә нинди матур сүзләр кулланасыз? Моторым дейсен, тыныш кына тор. Хәзер барда була дейсен инде, хаман яратырга кирәк, сипарга кирәк. Терлек ит инде ул э, яратканны ярата. Алар белән теге риск движениелар кирәкми. Хаман җайлап кына

Хәзер менә монда ике ремим бар. Менә ике ремим. Берсе аркалык дип атала, арка аша чыга. Икенчесе түшлек, түштән. Менә монысы аркалык. Штабы атка авырлык килмәс өчен шушы тәртәләрне ат аркасы белән күтәреп тора. Менә монысы түшлек дип атала, түш дигән сүздән. Ул тормоз рулен уйный. Менә мин хәзер аркалыкны тарттырам. Менә монда камыт муенына терәлеп торырга тиеш. Менә һәр вакыт э, бөтенесе

Менә моннан алда тормоз ролен уйный. Менә күрдегезме? Һәрберсе тартуга чишелергә тиеш. Әйе, җайлы булырга тиеш. Ат артыннан 8 километр җыюда кайткан булды, утыртмады. Менә шулай, ә нишләп утыртмаска Ул бик хитрый ат.
Карый. Әһә, син килеп кенә җитәсең чанага. Ул шау китә, бер 20 метр бара да атлап бара. 8 километр миңа конья хәтмәде характерын. Авылга кадәр артында җияу кайтты. Ул кайта алдан. Җияу, мин кайтам артында җияу. Менә шул бик кызыклы ниләр бар инде ул. Дилбега дип атала инде. Божий, водить дигән сүздән Менә ат җигеле бетте.
Олы Шырданың иң данлыклы ризыгы, менә авыл ханымнары, хатыннары ясый торган иң данлыклы ризыгы ул катык. Ул бренд инде шырдан катыгы дип әйтәләр. Ул менә моннан 100 ел элек менә шундый чәйкәләргә ясалган. Ул катыклар һәм шуны безнең авыл апалары Казанга, Яшел Үзән шәһәрләренә алып барып сатканнар. Һәм шунысы да мәгълүм, безнең данлыклы шырдан катыгын шулай ук данлыклы Александр Сергеевич Пушкин да авыз иткән икән. Ул үзенең Пугачев э, әсәре өчен инде Пугачев турында материаллар туплаганда шырдан аша уза. Менә шунда аны шушы котык белән сыйлаганнар. Әле ул гына түгел, заманында менә Хрущев Казанга, Татарстанга килгәч, Хрущевка да шулай ук шырдан котыгыннан авыз иттергәннәр. Бу турыда әле кызыклы анекдот та яши. Ләкин мин ул анекдотны сезгә сөйләргә оялам. Дуслар, татар авылында төрле милләт э, халыклары бүген җыелган, чөнки бәйрәм. Менә үзенчәлекле шәхес белән таныштырыйм әле. Как вас зовут? Меня зовут Василий.
Вы откуда приехали? Я сейчас приехал с острова Свияжск. У меня такой, видите, соответствующий прикид. Да. Так, ну что я могу сказать?

Ну, виде тут надеще, тут он запах низом. Мондан 100 ел элек бит инде краннардан су агып тормаган. Шуңа күрә авыл кызлары менә шундый сиртмә коеларга көянтәләрен асып килеп су алганнар. Менә мин сезгә мастер-класс күрсәтәм хәзер. Менә шулай төшерәләр, аннары менә шулай сүрәп алалар. Аңар физик көч күп кирәк. Менә шулай куялар. Алар чиләккә салалар да өйләренә алып кайтып китәләр. Менә шушы йортта Зөләйха күзләрен ача киносының кайбер эпизодлары төшерелде. Менә монда бу йортта имештер ул яшәгән. Әлеге йортны махсус аның өчен каралттылар, үзләренчә ясадылар. Зөләйха!
Зөләйха!
Ә хәзер мин сезне беләсезме, авылның иң яшь фермеры белән таныштырырга телим. Ул кеше Шырдан авылыннан Булат Мингазов. Әйдәгез Булат белән танышабыз. Булат, мин беләм син шәһәр егете. Угу, әйе.
Шәһәр егете булсаң да, менә авылга кайтып, төпләнеп, чын менә ничек дип әйтгәндә, элек кулак дип әйтерләр иде җәмәгать. Ул сүзне әйтәсем килми, менә чын җир кешесе булып, терлекләр асрап, яшәп ятасың бит. Әйе.
Үкенмисеңме?
Юк, 9 ел буйлап мин кошкорт үстерәм, бал кортлары, сорыклар. Үз-үземә эш урыны ясап, әйем тудырып, шулай менә яшәп ятам. Синең үзең генәме, менә ярдәмчеләрең бармы? Чөнки синең хуҗалык бик зур бит. Без әти белән, әни белән бергә. Менә әни пенсиядә, әти эшләп йөри, сменалап. Мин инде эшне калдырып, авылда яшәп ятам. Тулаем авылда. Әйе.
Менә әйтәләр бит инде яшьләр авылда калмый, авылда физик хезмәт күп. Ә менә сине менә шушы авыл э, хөнәрләр әйме, менә шул мал асрау, кош-корт асрау нәрсәсе белән җәлеп итте?
Ну, мин авылда үскән малай инде дип әйтергә мөмкин, әйме? Әби баба тәрбиясе.
Әйе. Ага.
Җәй көннәрендә менә шулай утырып, җәй көннәрендә авылда үткәреп, шулай конга сеңеп калган инде менә. Елына ничә күркә асырыйсың, сер булмаса әйт әле. Сер булып калмый инде ул. Быел мин үземә 50 баш кына калдырдым. Ә, әмма тавык белән ну, күбрәк. Әйе. Ә син аларны үзең чыгарасыңмы? Әйе. Әйе.
ә, чит илдән ниләрне йомыркаларны заказать итеп менә үзем чыгарам зур инде зур инкубаторларда 500 500лек инкубаторлар сибиләрне дә сатам үземә дә калдырам менә э, бит инде озак шактый озак еллар шөгыльләнәсең менә үзеңә әйтәләр бит инде авыл хуҗалыгы үз үзен оправдать итми дип инде урысча әйткәндә ә синең ничек менә табыш күрәсеңме
Әгәр дә сата белсәң инде, әйбәт бәягә, әйме? Табышы әлбәттә бар. Менә Булат шулай да үзенчәлекле ул, шуның белән дә үзенчәлекле җәмәгать. Ул продукцияне экологик яктан чиста продукцияне җитештерә һәм шуны матур упаковкаларга, әйме, төреп ул сата да белә. Мы приехали из Мариэл. Мы соседи с Татарстаном.

Хәзер инде сыерларны бик сирәк кеше асырый, ләкин риздәләр алар сыер асырый. Шәхсән без алардан сөт алабыз һәм алар бик тәмле итеп катык ясыйлар. Менә аңа катык ясарга миңа калса аның кайнанасы Нурзи апа өйрәткән. Һәм ул Нурзи апалар алар гомер бакый менә шул шырдан катыгын Яшел Үзәнгә, Казанга алып барган, саткан ханымнар. Резидә, менә эшне нәрсәдән башлыйбыз беренче? Эшне башлыйбыз инде без иртән. Сыерлар җанына чыгабыз. Аларны тәртипкә китерәбез дә, сыерны савабыз. Иртәнге сыерны савып кергәчтен матур иттереп сөзәбез дә, аны салабыз казанга. Менә күрсәтеп китик. Менә шушы казанга салабыз. Пешне элдереп җибәрәбез дә инде, шушыннан алып килеп, шушында Учакка китерәбез. Монда җонып сөт кайнап чыга. Ул ничә сәгать кайный? Сөт кайнап чыккачтын, аны әкрен генә утта 4-5 сәгать кайнатырга кирәк. Ул безнең матур көрән төскә керә. Күбеген җыярга ярамый. Менә кайбер якларда күбеген җыеп хәрәп итәләр. Күбеген җыярга. Күбеген җыярга ярамый, аңа тияргә ярамый. Ул матур итеп үзе акрын гына кайный. 4-5 сәгать кайный. Сезне башкарасыз. Әйе. Ә сөт ул учакта, казанда Учакта. көне буе кайнап утыра. Ул инде әлбәттә каты кайнарга да тиеш түгел. Э, Шулай ук са- бөтенләй кайнамыйча торырга да тиеш түгел. Ул акрын гына, матур гына, әкрен генә кайнап торырга тиеш. Ул кайный, матур көрән төскә керә. Шуннан соң инде ул э, кайнап үз төсен алганнан соң учакны туктатабыз. Туктатабыз да казанда сөт суына Әлбәттә, ул һава торышына карый. Әгәр дә инде җәй көннәрендә озаграк суына, кыш көннәрендә тизрәк суына, аны инде не шул Казаннан савытларга алып суытсаң да ярый, ярый Казанда суытсаң. Менә шул сөт, менә шушындый көрән төскә керә инде ул. Шуннан соң Шәйкәне алабыз, шәйкәгә салабыз, бер агач кашык белән бер кашык оеткы дип атабыз инде. Ул оеткыны да аңлатып кит, кайбер кешеләр аңламаска мөмкин. Оеткы ул шул ук катык. Шул ук катык.
Оеткыны салабыз, өстенә җылымса сөтне салабыз. Ул сөт салкын да булырга тиеш түгел, бик каты, кайнар да булырга тиеш түгел. Аны салабыз да, йотқы салабыз, йотқы салганнан соң шул сөтне салабыз, шуннан соң матур иттереп төреп куябыз. Ул безнең үз температурасында, шул ниләр арасында 4-5 сәгатькә якын суына. Суына, суынгачтын без аны ачып карыйбыз. Ул әлбәттә безнең шушы шәйкәнең кырыйларыннан кубарга тиеш.

Котыктагы бөтен суны үзенә җыя. Монда иң шәп, иң тәмле котык үзе генә кала инде. Бик тәмле. Ләкин кызганыч, хәзер бит инде менә шундый пыяла банкаларга ясыйлар, әйме, шәйкәләрдә ул бик сирәк кайнатыла инде, әлбәттә, хәзер инде аны банкаларда сорыйлар. Шул банкаларга йотабыз инде. Банканың авызы зуррак булган саен шәйкә, шәйкәдәге төсле котык тәмрәк була. Но шәйкә белән банкадагы котыкның икесе ике төрле тәм инде. Тәме шәйкәдәгесе тәмлерәк. Белтекле кеше булып сөйләп алыйм әле. Беләсезме, хәзер бит инде төрле авылларда төрлечә оеталар. Менә монсы донлыклы шырдан котыгы турында сөйләде безгә Резидә ханым. Әле аны котыкка башка авылларда кызыл чөгендер дә салалар. Ул инде йогурт тәме ала һәм ул татлырак та була. Аннары шунсында лайфхак әйтеп китәсем килә авыл кызы буларак. Беләсезме, Сыерны тәмле ашатырга кирәк. Тәмле катык алыр өчен сыерны тәмле итеп ашатырга кирәк. Бисмилла итеп саварга кирәк. Һәм беләсезме, Шырдан авылы ул 6 чишмә, 6-7 чишмә бар анда. Иренмичә чишмә суы эчәргә кирәк. Чишмә, саф чишмә суы эчергән сыердан менә дигән катык чыга. Тикмәгә генә аны Хрущев ашамаган, тикмәгә генә аны Александр Сергеевич Пушкин авыз итмәгән инде. Без инде Башкириядән килдек, Тимәз районы, Төмәнәк авылыннан. Үзебез шул бабай утарында э, Төмәнәктә бик матур бабай утары бар. Без шунда эшлибез инде. Менә Татарстанга еш киләсезме? Бәйрәмнәргә килергә тырышабыз инде. Менә ишетеп калсак, Бу дәртләнеп җыенабыз инде. Башкортлар бит инде алар татарларның тугандаш алар. Әйе. Халыклар шуны тоеп яшисез, әй бит. Бергә бергә яшәйбез инде алар. Сез монда милли э, ризыкларыгызны алып килгәнсез дип беләм. Әйе.
Үзебезнең күкәй күмәче пиштә пешердек менә. Үзебезнең бабай утарында пеш бар безнең. Шул пиштә менә күкәй күмәче, менә менә тәйкмәкләр, менә ничек булып пешә ул, кызарып пешә. Менә коймаклар шулай ук. Только боларны пешергән чакта инде хәзер бер пиштән чыкканын өстәлгә тастымал өстенә тизеп барасың. Ул нитә шиңә. Шиңмәсен өчен инде икмәкләрне яңадан гына без үзебез майлайбыз инде аларны. Шырдан ул катыгы белән данлыклы булса, Башкортстан кумызы белән данлыклы. Кумыз алып килдегезме? Кумыз алып килдек.
Менә безнең үзебезнең Хозяйствода менә шундый ат кымызы ясайлар. Ат кымызын инде бик файдалы чирләгән кешеләргә, менә бу әлеге вакытта авыр чирләр белән чирләгән кешеләргә без шушындый безебезнең кымызыбызны авыз итәргә терелсеннәр дип шуларга Хәр вакытта да биреп торабыз. Мастер класслар күрсәтәм. Глина белән шигырьләнәбез балалар белән. Ясыйбыз, кечкенә генә кувшиннар ясыйбыз. Э, подсвечниклар ясыйбыз балалар белән. Менә бер шүлмәк ясау өчен күпме вакыт китә сезнең? Ну, бер ярты сәгать. Ә нинди балчык кулланасыз? Ак балчык була, кызыл балчык, шул. Менә моны хәзер шулай әйләндерәсез, аннары нишләтәсез? Киптерергә кирәк, ул кипкәч, э, муфильный менә бу пиштә янтралар ие. Хөрмәтле дуслар, менә күрдегезме, күпме белем алдык, күпме мәгълүмат җыйдык без бүген татар авылында. Хәзер инде яңадан, ничек дип әйтик, яшьләр телендә цивилизациягә кайтабыз. Безнең белән булыгыз киләчәктә дә.